Kampo media moma kɔ aba de ba fiti kɛsie so subscribe hyɛ na wo nsa ka video yi nso a press saa button na ɛwɔ hɔ no sɛnɛ bi a video bi abɛtɔ kampo media mu a wo nsa bɛka bi kampo media yɛde nsɛmpa nneɛma a ɛwɔ ghana ha deɛ ɛnyɛ ne deɛ nyina ɛbɛbrɛ wo na wo nso woanya bi na woatie no ahwɛ na wo nso watumi aka ho asɛm obi bisa wa watumi aka bi yɛaba wasa kuropɔn na wohwɛ sɛ deɛ wasa galamsey ne nneɛma ɛkɔ so wɔ ha si ano ɔden ɛno nti yɛbaa sɛ yɛbɛkɔ yɛni akɔho galamsey site no yɛbaa bɛdu yɛbaeɛ no ha yɛ de paa nanso mu nsɛm no yɛbɛte Wassa nyɛ kuro ketewa, Wassa yɛ kuro bi a ɛso yie. Na baa yɛbaeɛ no, Kampong Media, yɛne Ekiw no nyinaa baeɛ no, yɛbaa sɛ yɛde yɛni bɛhwɛ nneɛma bi a ɛrekɔ so wɔ Wassaman mu. Na infact yɛbaeɛ no, awerɛhow, ɛyea. Ghana, yenni daakye. Ghana, yenni anidasoɔ, efisɛ ɔman biara anidasoɔ ne emu nnipa. Emu nnipa no, especially nkwadaa ne mmaa. Ɔman biara anidasoɔ yɛ nsaase ne mu agudeɛ. Ɔman biara anidasoɔ yɛ ne forest. Ɛno ne nea Nyame dodom no sɛ ɔmfa mmɔ ne ho bra. Ɛno ne nea mɛka no sɛ akɔnhoma a Nyame ɔde dom ɔman biara. Na nka meyɛ ayɛ sɛ Ɔman wei mu deɛ no deɛ agyaa no saa to ne nsansa ama abɔntensofoɔ na ɛsesa fa nya ho mfasoɔ. Meka abɛwie sɛn? Yɛhwɛ sɛ ɛberɛ bi a atwam ɔmanpanin dada ne ɔmanpanin a ɔte soɔ ɛnnɛ yi obiara kaa galamsey asɛm sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛresɛe ɔman no nti wɔn bɛtu so sa na yɛhwɛ His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo Addo ɔbaeɛ no hwɛ sika twe sika to hɔ, tɔɔ cars ahodoɔ brandee ho de soldiers ne police frae sɛ wɔn nko nti a ɛyɛ galamsey. Na ɛnɛ yɛba bɛduru Wassa kuro yi mu. Wassa nkuro no dɔɔso. Yɛwɔ Bɔɔdeɛ, yɛwɔ Bogɔso, Wassa Kuropɔn, Wassa Ataase, Akonsia, Gyapa, Dadeɛ, Wassa nkuro no dɔɔso pii. Ɛma Wassa yɛ kuro kɛseɛ. Na yɛhwɛ sɛdeɛ galamsey si kɔ so a, na yɛbisa sɛ ɛberɛ a Nana Addo Dankwa Akufo-Addo twaa sika too hɔ na eh, ɔde cars ne soldiers ɔte wɔn gum emu helicopters sɛ wɔn nhwɛ nkontia ɛyɛ galamsey no ɛhefa ɛna wɔn kɔɔyɛ ɛkɔko tiaeɛ yɛhu sɛ ebinom ɛhyehyee ɛyɛ excavators ahodoɔ wɔn siizi excavators ahodoɔ yɛbusa sɛ ɛyɛ fa hefa ɛna wɔn kɔɔyɛ firi sɛ wasa kurodua mu deɛ ɛyɛ abɔnten pɛɛ kwan ho pɛɛ ɛnyɛ ebi a forest ne mu. ebi rekɔ so wɔ forest no mu deɛ na dodoɔ no ara yɛ kwan ho pɛɛ efie efie yɛ a wode kaa atwa mu a ɛnyɛ helicopter asɛm ɛna ɛnyɛ sɛ wobɛtotɔ wuram efie pɛɛ kwan ho pɛɛ ɛno nti na yɛbisa sɛ ɛberɛ a saa sika no a nana dankwa akufo ado atwa to hɔ sɛ yɛmfa nto galamsey ase ɛmu soldiers police cars ahodoɔ aeroplane ahodoɔ na yebisa sɛ ɛhefa na wɔde kɔdii dwuma no, na dwuma no nso kɔwie sɛn? Because galamsey no da so kɔ so a, yɛhwɛ yɛn nsaase sɛdeɛ na medi kia kan, yɛn anidasoɔ yɛ nsaase. Nsaase no, amena ayɛ a wɔtutu ne nneɛma a wɔayɛ wɔ hɔ no, ano ɔden. Yɛn forest, ɛyɛ yɛn timber. yɛɛ anidasoɔ nso ɛka ho nso a, ne nyinaa no, nam sɛ wɔn bɛtu gold ne nti no, kookoo ne mfudeɛ ne adeɛ nyinaa no, wɔn adwiri gu a wɔn tu amena ɛsɛ nsase no. Ɛno pa ho a, yɛn anidasoɔ kɛseɛ nso yɛ yɛn nsuo. Na yɛbisa sɛ yɛn nsuo no, yɛnhwɛ yɛn nsuo no, nea ayɛ, yɛn ne yɛn mfeɛ no nhwɛ, yɛde ho video ɛreba, yɛmfa yɛn ani nhwɛ. Nsuo no nyinaa adane atɛkyɛ. Ɛnyɛ sɛ yɛ nsuo bio mu, ɛyɛ atɛkyɛ. Atɛkyɛ. Na deɛ ɛyɛ me ya kɛse ne sɛ, yɛda akye ɛsom ɔman bi abo yɛ nkoraa ne mmaa. Yɛ mmaa no nso ka ho bi a, yɛ mmaa mpanimfoɔ emu mmaa afei na wɔn si soɔ nyinaa gyina atɛkyɛ yi mu. Twigalam sei. Yɛ mmɔfra yɛ yɛ daakye nso anka wɔn bɛkɔ sukuu. na yenni hɔ a wɔn abesi anan no nso no, ɛnnɛ, saa mmofra yi nyinaa nso de wɔn agye galamsey no mu a nkora tumi sɛ bi wɔ hɔ a wɔyɛ less than 15 years, ebi yɛ 10 years. Ɔbaa bi wɔ hɔ koraa wɔkɔ a na ne ba hyɛ n'akyi. Na woduru kuro no bi mu a, nnipa egu kuro mu hɔ no buburu gyaa. Yɛnhwɛ, wode yɛnhwɛ video no. Nnipa egu kuro mu hɔ, ɛnyɛ asɛm ketewa. Na kyɛ sɛ yɛ daakye no, yɛnni anidasoɔ. Na ɔmampanin ne emu mpanimfoɔ, mo a moaba kɔ ne mo a mote so seesei, yɛbisa mo, saa sika a motwa to hɔ sɛ yɛmfa ntu galamsey ase no, sika no nti ahye kwa? Ahye, ahye agu because galamsey no da so kɔ so. Helicopter ahodoɔ yɛ a na mode nam wiem sɛ morekɔtu galamsey ase no nyinaa no, Moasɛe energy ne kwa. Mpanimfoɔ, enti ɔman yi sika a yɛtwa to hɔ sɛ yɛde retu galamsase no, sei na ɛrekɔ so? Adɔfoɔ Ghanafoɔ, sɛ wodɔ wo man, na sɛ wowɔ tema ma wo man a, deɛ mereka yi, wo ne me bɛyɛ adwene. Yɛhwɛ wɔn a ɛretu large scale miners no ne small scale miners no, ne wɔn a ɛretu galamsey no a, wɔn nyinaa de adeɛ na yɛyɛ sɛ wɔtu wie a, anka wɔnkata amena no so, na anka wɔnsan nnuannua no bi. ne nsa nyi yɛn nsase back so wei deɛ woduru hɔ a kuro mfimfini na amena ɛda hɔ no ebi wɔ koraa no a ne nkora etumi kɔtetɔ mu no ma wu ahwere nkora emu amena a ebu gu nkurɔfoɔ so na mene aberanteɛ baako di nkɔmɔ na sɛ ɔkan mi werɛ hoyɛ ɔse wɔn kɔ a day kɔhyɛ ofura no pa saa amena ne mu day yɛ maake wɔn hundred Ghana cedis. 100 Ghana cedis. Na kyerɛ sɛ sɛ ɔman no nka aban mpanimfoɔ aba rekorɔ ne wɔn a wɔte so rebuebue nnwuma a nka Ghana mmeranteɛ ne mmabaa no ani bere adwuma, nka wɔpɛ adwuma. Nanso adwuma a ɛnni hɔ nti no, yɛnhwɛ nea akɔ akɔwie. Kɔhyɛ amena no mu ɛhoro ɛmu chemicals ahodoɔ. Nsuo kurom bɛdum ayɛ den na yɛmaake no 100 Ghana cedis a day. Ɛyɛ sika o, nanso ɛnyɛ sika nso bo nsene nnipa no. Ɛnka obi mpo ɛrebɛyɛ large scale miner mpo a, ɛnka yɛma yɛn hemfo ne mmaa mpanimfoɔ no yɛnka nkyerɛ wɔn sɛ yɛ kwan no ɛnyɛ kwan na ɔnam so kutu galamsey no mpo yɛ a ɛrekɔ ɛyɛ dunkwaw ayamfere ɔboase mpata mu ɔkɔ no, ɛfiri ɔboase kɔ Dunkwame Ayanfre no, ɛkwan no te sɛn? Ɛnyɛ. Enti nka obi a ɛbɛhyɛ aseɛ koraa no, yɛnka nkyɛn sɛ afe biara no, wɔnyɛ bɛyɛ nine kilometres. Ɛkwan no, wɔngu so nyɛ no asphalt nine kilometres. na deɛ hwɛ no na wa wa watotɔ nf ɛm ɛ ɛ ɛ kwan na ɛnyɛ no mu asan de wɔn kaa sa kɛseɛ no afa so ama kwan no asan asan mɔɔ na wakɔyi agudeɛ na ɛsom bo ma ɔman no na wɔde kɔ no kurom na ɔkonya so mfasoɔ se tam na yɛn nso yɛda so te abc mu yɛmu sɛ ɛho sɛ firi sɛ yɛhyɛ aseɛ tuu galamsey no ɛde adeɛ paa na ɔman no yɛbɛka sɛ yɛbɛtumi de yɛn nsa asie bo sɛ yɛnya afi so Mebisa mpanimfoɔ no, mebisa mo, me me deɛ aban deɛ waba kɔ ne deɛ ɔte so nyinaa no, mebisa mo, ɛde adeɛ na sɛ nka yɛde akonnwa no nhyɛ mo nsa na yɛbɔ dua, yɛbɔ mo dua, yɛma mo asɔ kosua mu abɔ dua adome mo sɛ sɛ mobɛyɛ na deɛ moka mo antumi ayɛ anka nsuo nya mo a, ka megye di sɛ nka mo ani bɛda hɔ. Yɛ a na ɛyɛ me ya ba bɛduru wasa ha. ɛyɛ me ya, me werɛ ho sɛ nkoraa yɛ a yɛda akyi yɛde wɔn bɛkyekyere Ghana no, nkoraa nketewa na ɛgyina galamsey amena mu tuo. Mmaa a wɔn bɛwo ama Ghana yi adɔɔso no, saa mmaa no na ɛgyina ɛɛ galamsey amena mu ɛretuo. Ɛdeɛn na ɛrekɔ so wɔ ɔman yi mu yi? Ɛdeɛn adeɛ na yɛhunu yi? Enti yɛ deɛ yɛnnim hwee koraa na yɛnnim hwee no, enti nsaase no a yɛ a yɛbɛnya nsuo afiri mu na yɛanom, nsaase no a yɛbɛtumi adua nnɔbaeɛ afiri so na yɛnya bi de asom ɔman no. Nnɔbaeɛ a yɛbɛnya bi te sɛ kookoo, kane na wasa. Kookoo a ne firi hɔ ba bɔɔdeɛ ne nneɛma a ne firi hɔ ba no, ɛnɛ ne nyinaa yɛlusu. Nti mobɛyɛ sɛ yɛ a na moagye kakra woyɛ ɔhene. na obi bɛtu galamsey na wagye kakra ahyɛ ho na wasa asase na wagya hɔ kɔ woyɛ mp dc mc na watena ase na obi aba wo kurom enti yɛ a na momfɛre momfɛre mo werɛ nho enti sɛ mo ankasa motu kuna kɔ nkurɔfoɔ kuro so a saa adeɛ wei ɛhene fa na mohunu bi nsuo a ɛda hɔ a adane atɛkyɛ adane bonkyibɔnka nsuo akɛseɛ a na ka no yɛbɔ din sɛ dunkwaw ɔfe abankorɛ tanɔ, yɛbɔ nsuo yi na ɛma ɔman biara kane, ɔman biara nkyekyereɛ, especially Ghana ha. Wokɔ nsuo no koraa ne bi wɔ hɔ koraa wokɔka ho hia asɛm a ɛtumi boa wɔ. Ɛnna nsuo no nyinaa adane atɛkyɛ. Yɛasɛe no. Enti wo so woyɛ MP na woyɛ minister, woyɛ ɔhene yɛ a wotutu ntoma gu so hyɛ kyaakyaa wo sɛ woyɛ ɔhene de wo nsa si wo bo. Na sɛ obi ba wo kurom na sɛ wohwɛ kwaa ho, ɛkwaa nyɛ forest o no, ɛkwaa no ho pɛɛ sɛ ahɔho wɔ twam a Hwɛ deɛ kwan no ayɛ, amena ahodoɔ a yɛtu guɔ, wɔn tu ha, tu gold no wie a na wɔn agya hɔ saa, na wɔn kɔ baabi foforɔ na wɔn akɔtu, na wɔn agya hɔ, na wɔn akɔbu nnua agu, na wɔn ase atu emu mfudie kooko ahodoɔ na wɔn adwi ne nyinaa agu na wɔn retu. Ɔman bɛɛ ni. Ɛnɛ, yɛda so wɔ ha o, yɛda so wɔ wasa ha. Yɛabɛdi abɛɛ three days. Na awerɛhosɛm a ɛrekɔ so wɔ wasa ha no, mese sɛ nka Ghana ɛyɛ me ya sɛ mpanin panin bi gyina hɔ nanso ɔtumi de ne nsa si ne bo kasa a na mehwɛ no a na ɔyɛ mmɔbɔ na ɛyɛ me ya na mafɛre mo mutu kwan kɔ aburokyire mokɔ a monhwɛ nsuo yɛ ɛwowɔ hɔ nom ɛno deɛ mokɔduru a na moseresere enti deɛ ɛkɔ so wɔ ɔman mu daakye ɛhefa ne yɛnsi sukuu dan ɛnsi daakye ɛhefa ɛna yɛnkɔ nkɔsi agyanan bea daakye henefa ne yɛnkɔsi hospital daakye ɛfa hefa ɛna yɛnkɔnkɔnkɔsi university training colleges nurse nursing training hefa ne yɛnkɔnkɔsi cause yɛagye sika ama nkurɔfoɔ sɛe nsaase no ɛbɛyɛ kakra ne sɛ yɛkra bɔɔdeɛ yɛkra bankye benken ntos ɛne nneɛma firi outside ɛna ɛbɛyɛ ma yɛ mu firi sɛ Yɛagye atom sɛ sɛ ɛne yɛn bɛtena, galamsey no ne yɛn bɛtena. Yɛagye atom sɛ yɛntu nsɛe yɛn nsase no, yɛnsɛe yɛn mfudeɛ no, yɛn mmɔfra a daakye yɛde wɔn bɛkyekyere kuro no nso no, yɛmma galamsey nsɛe mu. Kɔɔ seesei, mmɔfra no nyinaa agyae sukuu. Obiara, nkwadaa no, dodoɔ no agyae sukuu. Deɛ ɔkɔ sukuu no nso ɔkɔ baa na ɔkɔ galamsey site nti ɔnsua adeɛ. Mmaa no nso a ɛbɛtena fie na nka wɔn awo. ama Ghana yɛadɔre no nso no, ɛma yɛn nyinaa na galamsey. Nti wobɛkɔ na ɔba abɛsi a ɔte atɛkyɛ no mu nso fi no na ɔtim, ɔde n'ase nyinaa tim. Enti infection ahodoɔ nyinaa no ɔte firi saa ɛka nsuo no mu. Mmeranteɛ yi nso gu awia mu na ɛma ya. Enti ɛnkɔsi da bɛn na ɔman no bɛyɛ yie? Ɔman no bɛma yɛn ani aba ɛho so ama yɛatumi abiabia nnwuma. Mese yɛn mmeranteɛ no wɔpɛ adwuma papa. Mehwɛ wɔ Asɛe kuropɔn. wasa man mu na wohwɛ sɛ deɛ mmeranteɛ no asi ɛbɔ adwuma tu amena yɛ adeɛ no akyɛ sɛ yɛnya adwuma a yɛbɛyɛ nanso adwuma no nni hɔ mesrɛ mo yɛbɛma yɛn ani abɛn ho si ne asua nyansa a ɛbɛboa yɛn yɛbɛyɛ sɛ badwemba sɛ nyankopɔn adom yɛn na wahyira agudeɛ nsaase nsuo ne nneɛma so de ama yɛn, na yɛ deɛ yɛse yɛn pɛ yɛbɛsɛe no, ɛno nti Nyankopɔn nnyae ma yɛn sɛe no, ɛna yɛsɛe no no, awerɛho, awerɛho, ɔman wei ɔho, yɛnhwɛ yakwan yɛnam soɔ, ɛma ɛkwan a yɛtu galamsey wɔ soɔ, ɛkwan a. yɛ a yɛkɔkɔ yɛ agudeɛ yɛhunu sɛ hɔ deɛ biribi pa bi hyɛ hɔ nneɛma pa bi wɔ hɔ nti yɛkɔ akɔfa yɛnhwɛ kwan no yɛde yɛnhwɛ kwan no yɛhwɛ kwan no saa kwan no ɛkɔ tententen ɛhɔ kwan yɛn nam so a yɛretwa yi a ɛkɔ tententen asɛe na deɛ yɛ me yɛ a me wura ho paa kɛse a mehunu sɛ ghana yɛni adwene yɛnim nyansa yɛ me yɛ akɛse ne sɛ baabi asɛe ne mfuturo mfuturo paa ɛwɔ hɔ nyɛ asɛm ketewa ɛhɔ ɛna ɛsi barrier ɛna yɛde police fo akoguɔ police fo egu hɔ no wɔn deɛ nsɛ car ne twɛm mu kyɛki wɔn ne ade ɛyɛ siesiesi barrier na mmom mfuturo no woduru hɔ a police fo no nso nsan nhyɛ nose mask ayamfiri mfimfini hɔ no ayamfiri mfimfini hɔ. dunkwaame a yɛamfiri mfimfini hɔ. Polisifo no nhyɛ nose mask o, na wɔn ataade a ɛhyɛ wɔn no, ɛbɛka sɛ ebi anu atekyɛ mu. Mfuturo abom na wɔn ayɛ fi na wɔn anim nyinaa mfuturo ayɛ no kɔɔ, na mehwɛ a me werɛ ahoe, meduru a na musu wɔn sɛ adɛn? Enti yɛde ma bɛgu asɛ yɛrebɛtwe mo aso, moayɛ bɔne, ɛne ɛsɛ yɛatwe mo aso nti na mfuturo mu ɛne ɛbɛbɔ barrier ama mo anaasɛ duty kɛkɛ na mowɔ? Ɛdeɛ bɔne na moayɛ? Na polisini baako resere. Ɔse boo yɛnyɛɛ bɔne, yɛwɔ duty. na mehwɛɛ Ghana ne me werɛ how. Obi kunu o, obi yere, yɛde no akɔ saa mfuturo no mu. Yɛn nie wɔ ha na ɛyɛ aputuo gya kwan so, wɔyɛ mfuturo kum nkurɔfoɔ. Polisini yɛafa no, ne sika sɛe nko ara na wode ma no enti mfuturo mu hɔ ɛne akɔbɔ barrier. Na me werɛ how baabi, ɛno no yɛhwɛ sɛ baabi a polisfoɔ bɔ bɔ barrier bebrebe no ano wɔn nkyɛn pɛɛ sɛ wɔn akyi pɛɛ ne yɛtu galamsey galamsey no bi kɔ so afidie no esu ɛyam aboɔ no wɔn tu amena no excavator sisi wɔn etu amena polisfoɔ n'akyi na mmerɛ hɔ yi Me werɛ hoe. Me werɛ aho no nyinaa ɛnyɛ sɛ ebi a ɛɛ biribi nti nkora no na daakye wɔn bɛhwɛ ɔman no so no yɛ a yɛsɛ mu no no paa na me werɛ aho kɛse paa ɛno pa ho a mmaa no yɛ nua mmaa no yɛ wɔn sɛ nkasa bere nkɔ bɛrima bi abɛware wɔn mu na nkɔm ne wɔn kunu no te ɛbɔ bra no na nkɔm nyɛ anigyeɛ no wɔn te atɛkyɛ no mu na imagine sɛ ɔbaa wase na wɔde te atɛkyɛ no mu chemicals ahodoɔ a ɛfrɛ nsuo no nyinaa no wode te atɛkyɛ mu na wohoro wonim sɛ na wonya deɛ wobɛdi o but wosɛe wo nipadua ɛno pa ho a yɛn forest no a yɛsɛe no no forest no ɛmu nneɛma kokoo ne timba ne adeɛ a yɛbu guo no bɔɔdeɛ ne nneɛma ɔmadua a galamsey no nti ɔmu tu guo no ɛno nso yɛ me yadaakye kɔmbɛdi yɛ papa ɛno pa ho a yɛn nsuo no a yɛmfa ho no a yɛama no adane atɛkyɛ nsuo a kane no atumi di nkontommire ɛkoto sɛ binom bere a wokɔ afuom no, ɛnnɛ adane atɛkyɛ yɛ a woyɛ no biribiara a ɛnyɛ yɛ bio mu. Nsuo no bi koraa wewe, nsuwansuo a kane no na ɛyɛ akɛseɛ a na yɛnim sɛ ɛno ɛboa yɛ daakye no, ɛnnɛ ne nyinaa dodoɔ no ara awewe because wɔde fia kansuo no. Na ɔman no, sɛ yɛse siaa na ɛbɛkɔ no deɛ a, ma yɛmfie ne ntoso sɛ wɔ daakye bi. Nyankopɔn, ɔbɛba o, na ɔnya mmaeɛ. Ɔbaa nso a, ɔbɛba abɛbu atɛn, woyɛ panin, woyɛ to aba ma wo, kɔ saa line, to aba ma wo. Na yɛde ɔman no ahyɛ wo nsa sɛ waba kɔ anaasɛ wo, wote soɔ. Na wose sɛ yɛ a na wobɛyɛ no, woyɛ MP, na ɛnɛ yɛreto aba a, obi yare dadam koraa motumi kɔfa no hyɛ akyire. Na nsɛe video bi a na yɛtwa gu. Kɔfa no hyɛ akyire dɛsɛdɛsɛdɛsɛ ne yɛde ne kokromoti no hia ne yɛde ne kokromoti no to so obi a ɔyare a ɔwuo na wabɛto aba ne yɛsa ade no akɔto dɛm sɛ bibira. Yɛ papa no mu nkɔkorafoɔ yɛ wɔn yare a wɔtwe wɔn nan ase stroke akye binom yɛ wɔn tumi kɔdi line kɔto aba ma mo na sɛ yi na mo se mo dɔm an bɛyɛ a ɛne Nyankopɔn akatua no monhwɛ hunu sɛ ɛmpa mo tiri so da. Mo nhemfo, yɛ a yɛde mo asisie sɛ moyɛ nhemfo, moyɛ ɛɛ yɛ mo hene. Kane yɛka ɔhene a, na animuonyam ne tumi a na ɛwom no, na ɛnyɛ asɛm ketewa. Nana Ɔsatutu, Nana, ɔhene papa bi, ɔpemsoɔ, Nana wo nkwa so, Nana wo nkwa so. Sɛ mehunu sɛ worekasa a, Awɔsen tumi gu me. Me ho tumi sɛpɛ me. Metumi de tu me ho sɛ mese meyɛ ɔhen papa, ɔhen kɛseɛ, ɔhen nimdifoɔ, ɔhen kokodurufoɔ. Wokasa mmaamum kasa akokodurom. Mekae sɛ nansa yi kasa bi a na wokasa kyerɛ ahemfo no bi a, yɛ a na na wogyee w'akunya firi wɔn nsam. Na me ho adwiri me, na m'ani agye. Kwaprahene deɛ, m'ani gyeeɛ ɛfiri sɛ wokasaa mmaamum. Yɛhwɛ Finn nso nsɛm, wokasaa mmaamum. Nana Piaw, Nana. wo nkwa so. Wobɔ adwuma. Yɛde hoahoa yɛn ho. Yɛduru baabi a yɛbɛkɔ biara no a, yɛde yɛn nsa si yɛn bo ka sɛ, Otumfoɔ, ɔte kɔkɔɔ soɔ, Ɔhene Kodufoɔ. Yɛtumi de yɛn nsa si yɛn bo. Mehu wo a, na m'ani agye. Metumi de wo hoahoa me ho. Wokasa a, metumi gyina ase tie saa ara na mahu sɛ ampa Nana wo ne anidasoɔ. Nana, ɔman no deɛ ɛrekɔ no, ano reyɛ ayɛ den. Yɛbɛsrɛ, fa wo ho gye mu. Yɛbɛsrɛ sɛ wodow no ara besi fam. Mmere bi wokasae sɛ nhemfo no a wɔahwɛ ama galamsey rekɔ so wɔ wɔn kurom no, woba mu ani akɔ wɔn ho. Nana, mesrɛ wo, wei deɛ wadaroma. Ɔboase, Dunkwaw, Ayamfre, Nana, ano ɔden. Wɔawoma wo, w'adehyeɛ, ɛhɔ na wɔwɔ, yɛ wɔn di wɔn dwuma, Na Nana deɛ kuro no yɛ no ano ɔden ɔpem sɛ yɛnim sɛ wobɛtumi ayɛ firi sɛ wonim yɛ ɛba kasa a wonim kasa ɛba akokoduro a Nana wɔ akokoduro sene mɛka sɛ wowɔ akokoduro ankasa wowɔ akokoduro ɛnim de woka asɛm so a ɔman Ghana nyinaa ɛyɛ din na ɛmu mpanimfoɔ ɛfa Nana deɛ ɛkɔ so no ano ɔden yɛbɛserɛ wo Wei deɛ w'akoa, mesrɛ wo, me nsa mfata sɛ nka mɛka, nanso w'akoa, deɛ mekɔhunuu no wɔ Dunkwani a Yɛamfre ne Wassama mu no, ano ɔden. Yɛ daakye asɛe, yɛnni daakye. Nti Nana bra mu. Nana wo nkwa so, meda ase. Ekuromma, ɛdeɛ adeɛ na yɛyɛ. Mma yɛnyɛ adwene sɛ. Yɛreyi sika no nnɛ yi ara ma yɛn ho atɔ yɛn ama yɛn ani agye ma yɛde abɔ yɛn bra sɛdeɛ yɛpɛ. Yɛnnwene yɛn daakye ho. Na yɛn daakye no yɛ very much important. Woadwene deɛ wobɛdie daakye? Woadwene nsuo a wobɛnom daakye? Woadwene asase a wobɛtena so daakye? Woadwene wo timber, wo forest ho daakye? Wonwene ho, yɛnwene ho, yɛmia ni nkɔ so. Mɛnye w'adwene sɛ de sɛ aban de tuo de soldiers bɛgu wo so ansa na wagyae. W'ankasa tu ho fo. Baabi a motu galamsey no wie anaasɛ motu gold no wie a sɛ mokata so ɛma asase no san yɛ asase no yɛsrɛ mo nyɛ wate. Yɛde nkotodwe gu fam yɛsrɛ mo. Baabi a wɔsɛ modua nnua ɛma nnua mfaso a ɛsi nya fi nnua so no yɛnya no, yɛsrɛ mo monsan nnue ama yɛn moate. Ɛsei deɛ moatu abɛn fie, amanfoɔ efie akyi pɛɛ yɛtumi tu na ɛyɛ ɛdan no sensɛn hɔ ho awerɛho ɔman Ghana nti wote saa kuro no mu na sɛ woyɛ sei a nti a na ɛnyɛ mo fɛre monya akwantu a mobɛtu o ɛnɛ passport forms koraa sɔɔto ɛnɛ bɛbsɛt amanfoɔ yɛ sɛ ɔmde kɔɛ passport na ɔmatumi nya kwan de atu kwan no ɛnyɛ asɛm ketewa but yɛ kure yɛ betumi akyekyere ama no ayɛ fɛ na obi nso ani agye sɛ ɔno nso bɛba ha wɔn na ɛnyɛ ne kuro yie na ɛkɔkɔgye visa akɔtena so na sɛ wo deɛ nti wo sɛ wo deɛ na gya hɔ akɔ na wakɔtena obi deɛ so na obi sɛ ahosɛ sɛ nkɔɔ yɛn ne deɛ saa a nka wɔn ani bɛgye sɛ wɔbɛkɔ akɔtena mu anaa Sɛdeɛ obi ani nye, obi mpɛ sɛ obi firi aburokyire abɛtena ha because ɔman no asɛe, yɛasɛe yɛn nsaase, yɛn nsuo ne yɛn forest yɛasɛe no no. Ɛyɛ, sɛ nka ɔyɛ no saa a, nka wo, w'ani bɛgye. Nti woresɛe no na wo nso akɔ, meboa. Yɛn nyinaa yɛbɛtena ha ne afa ahokyere mu. Sɛ chemicals ahodoɔ asɛe yɛn nsuo, ɔman no yɛni daakye. Na yɛgu so, yɛwɔ wasa ha, yɛbɔ aporɔ. Yɛnenam mu. Nea yɛbɛhunu biara yɛbɛka. Ɔman no, yɛn nyinaa yɛ dea. Yɛnni man foforɔ biara wɔ baabi abiem. Yɛnni asase foforɔ biara wɔ baabi abiem. Wei ara ne yɛ daakye, wei ara ne yɛ man, wei ara ne yɛ kuro. Aborɔfo no kuro ɛwɔ mfidie yɛ a wɔsan kɔhwɛ different planet na wɔn se daakye bi wɔn yɛ mma wɔ asase no so a wɔn asen akɔ hɔ no koraa no, wɔn nyɛ nea ɛyɛ yie. Yɛ deɛ yɛni hwee o, yɛni hwee. Ɛbɛyɛ kakra no na nnipa ɛdɔɔso. Ɛbɛyɛ kakra no na nnipa ayɛ ɔman yi mu ma. Na yɛn fa ɛna yɛbɛtena. Yɛn yɛn nimra yɛn ho so. Yɛn yɛn tu galamsey. Yɛn yɛn yɛnyɛ sika a yɛde tɔ mfidie excavator ni ade. Yɛn yɛn na yɛ asɔre mpanimfoɔ. Kɔ Methodist, Roman. Assemblies of God, Catholic Asɔre, kyerɛ sɛ nsɔre ahodoɔ no nyinaa no yɛ nea ɛyɛ mpanimfoɔ, asɔre mpanimfoɔ, obi yɛ asɔfoɔ. Ɛnɛ dodoɔ no ara de wɔn ho agye mu. Ɛnɛ asɔfoɔ bebrebee tu galamsey. Kyerɛ sɛ wɔyɛ mpanimfoɔ mpanyimfoɔ a nka anidasoɔ sɛ nka saa nsɛm wei nka wɔn na ɛbɛka na nka nyɛ yɛn mu bi sei na ɛbɛka no. Ɛnɛ wɔn nyinaa galamsey no wɔretu bi. Wɔatu akyɛ. Wɔn ara no awerɛhow. Ɛya sɛ wɔn mu anka Nyame nnipa a Nyame afrɛ wɔn mu, enom nyina dom ho agye mu, Ɛhemfo tu, MCs tu, DCEs tu, Ministers tu, kyerɛ sɛ wohwɛ mpanyimfoɔ mpanyimfoɔ anka wɔn ka bi ɛwɔ mu no, wɔn koraa na etu ne kɛse. Nti ɛnnɛ, ɔman no aporo atete, emu nyɛ dɛ biom. Nanso, yɛnya nso mu sɛ ebia ɛyɛ nhome, yɛbɛka daa kɔpem sɛ ɛbɛsesa. Ɛnyɛ ntɔkwa, ɛnyɛ abufuo, na mmom yɛ ma w'ani aba ho so. W'ani mmra ho so, me nuabaa, w'ani mmra ho so, me nuabarima. Mɛnyɛ w'adwene sɛ nnɛ yi deɛ wobɛnya deɛ wobɛdi o, na ɛbɛyɛ kakra no, wo werɛ bɛho. Na Nyankopɔn nso bɛbisa wo. Nyankopɔn, Ɔbɛbisa wo. Wobɛbu ho atɛn, firi sɛ, agudeɛ no nyinaa yɛ asa, Yɛn forest no nyinaa yɛ asɛe but ɔman no nso yɛn kɔɔ baabiara yɛn nuru baabiara o yɛn nuru baabiara wankasa wabisa ho sɛ sɛ woyɛ minister woyɛ ɔhene woyɛ hwan wabisa ho sɛ sɛ woma ɔyere sika dwetiri so ɔmfa nkɔ kwan so na sɛ hyia ɛde adeɛ na woyɛ obufu wokasa ebi koraa wotumi gyaa na wadeɛ ɛnokorɛ na mmom yɛn maa yi mu Wobisa ho sɛ, Nyankopɔn akɔnhoma a ɔbɔɔ yɛn, ebi yɛ gold, timber, yɛn forest, yɛn nsuo, ɛno ne nea ɔde baeɛ sɛ yɛmfa mmɔ yɛn ho bra? Yese, Yɛabɔ ka. Ɛno ne Nyankopɔn a ɔyɛɛ dɛn? Ne bo fu yɛn? Ɛfiri sɛ, nneɛma a ɔde ma yɛn nyinaa no, asa, yɛannya hwee, yɛannya mfasoɔ, yɛasan asɛe ɔman no, yɛasɛe nsaase no, asan asɛe forest no. Nanso, agudeɛ ne nneɛma a ɔde maa yɛn sɛ ɛno ne yɛn akɔnhoma sika a yɛmfa mmɔ yɛn ho bra kɔpem sɛ Nyankopɔn no ara bɛba no, ne nyinaa sa, yɛahye no, nso yɛammɔ bra, yɛnkɔɔ baabiara. Yɛbɛse, ɔman no, yɛka no sei no, yɛfa di agorɔ. Ɔman no kyekyere a na yɛkyekyere no, aborɔfo no kyekyere wɔn deɛ. Wopɛ sɛ wokɔ Canada, US, London, Germany, Italy ne adeɛ a, yɛ a wɔn ani abere amanfoɔ pɛ sɛ wɔtu kwan kɔ hɔ no. Yɛn mpanimfoɔ, sɛ mopɛ sɛ mokɔdi holidays a, Ɛyɛ hɔ na mokorɔ. Mo yare a, ɛhɔ na mokorɔ. Ɛkyerɛ sɛ, wɔankyekyere mo man no yie. Enti wɔbisaa ho sɛ, Sɛ wosɛe wo man na woankyekyere no yie, na sɛ obi de ne nyansa ne ne nimdeɛ kyekyere ne deɛ, na sɛ ɔyɛ no yie na wokɔ hɔ a, wofoɔ sɛ wobɛnya akatua papa? Dabi, wonnya akatua papa o. Sɛ wose obi nkyekyere ne deɛ yie, na wo deɛ sɛe wo deɛ, na woyare na wobɛkɔ hɔ akɔgye ayaresa, wopɛ sɛ wogye a wahome. na wobɛkɔ Dubai, ɛhɔ na hotels ahodoɔ papa ne baabi papa, baabi a ɛfɛ wɔ, na wobɛkɔ deɛ a, na kyerɛ sɛ w'ankasa no, w'adwene no bisa ho sɛ w'adwene no, w'adwene no, wode bisa me, me, me, me nka w'ankasa bisa wo ho, wohwɛ me, wotie me a, bisa ho sɛ, wo deɛ, wo man no deɛ deɛ, woanya baabiara angye w'ahome, daabi, because woasɛe wo nsuo, woasɛe wo forest, Wasɛe wo nsase eh, ne mu nnipa no mu agudeɛ. Wawie. Nti wopɛ sɛ wohome no deɛ, wopɛ sɛ wokɔgye ayaresa no deɛ, ɛno deɛ woatumi afa plane kɔ obi maa so because ɛhɔ no wɔn deɛ wɔnim nyansa kyɛn wo. Wɔnim nyansa kyɛn wo. Nti wɔde ne nyansa ne nim deɛ asiesie ne kuro, ne man ama hɔ ayɛ fɛ. Ɛna wo nso sɛ wode wo deɛ no nso asɛe wo deɛ. Wode wo nimdeɛ no a ɛnyɛ no, nimdeɛ fi no asɛe wo kuro. ɔman Ghana ɛna wo nso wo se wokɔ aburukyire na wakɔgye w'ahome, ɛhɔ na hospital papa wɔ, ɛhɔ na hotel papa wɔ. Na nka woyɛ wo deɛ no yie a, nka yɛnya hospital papa, yɛnya hotel papa, yɛnya nneɛma akɛseɛ akɛseɛ ama ɛha nso bɛyɛ nkrabɛhwɛ. Me man mma, me manfoɔ, MPs, Assembly members, ministers, president, vice. Meka ama mo aso ate sɛ daakye yɛwɔ akontabuo paa. Ɛyɛ me nwanwa sɛ yadeɛ bɔ panin bi a ɔbɛnom aduru a ɛnkorɔ ɛfiri sɛ nyame ɔtua ka wɔ asase yi so. Mɛnyɛ w'adwene sɛ wode sika no nyinaa ɛgu ho, wofa sika no nyinaa. Ɛnyɛ w'adwene sɛ woabɛtena so, yɛato aba ama wo, nti mokuta tumi, nti deɛ mopɛ na mobɛyɛ. Yɛ deɛ womɛbu akonta nkyerɛ yɛ o, daabi, yɛne wo nni akontabuo biara, deɛ moyɛ biara monkɔ so nyɛ. Na mmom hwɛ hu sɛ ɔkɛseɛ no, deɛ ɔbɔɔ soro ne asase no, deɛ wiase nyinaa hyɛ ne nsa no, ɔnim nea woyɛ, wahu dada. Sika a wowia wɔ ɔman yi mu ne nea woyɛ nyina, bɔne a wodi bia, wahu dada. Hwɛ hu sɛ ɔno deɛ deɛ ɔde kuro no ahyɛ wo nsa. Wabɔ wiase no nyinaa awie, ɛna wahyira mu nneɛma so, ɛna wo nso wo deɛ wobɛsɛe mu nneɛma no. Hwɛ hu sɛ daakye wafrɛ wo na wabisa wo. Na wokɔ a na wakɔka sɛ me na meyɛ president. Enti me deɛ mewɔ protocol, me use VVIP. Enti me deɛ ɛyɛ mu ma konta. Asase so na use protocol o. Wokɔ hospital a, wokɔ yɛ ana doctors ahwɛ o. Sɛ wokɔ ɛyɛ ebi a eh, aburokyire a, wonam VVIP, yɛn kyɛke o, yɛn yɛ o hwee na wokɔ. Na emu meka mo ato ate sɛ, heaven no deɛ, sɛ wonyini sɛ wɔ hɔ a, ɛwɔ hɔ. Na wobɛbu akonta. Nyankopɔn bɛfrɛ wo. Saa da no wobɛyɛ mmɔbɔ. Yɛn nyinaa yɛbɛyɛ pɛ. Wobɛba fam. wobɛba fam yɛn nyinaa bɛyɛ pɛ na mewɔ akontabuo wo nso wɔ akontabuo ɛno nti ɛna manya adagye atu kaa atɔ petro agu mu yɛ a mede aduru wasa man mu mɛkyinkyini Ghana ha baabiara yɛ a mepɛ sɛ nnipa nyinaa hu sɛ me mɛka daakye Nyankopɔn bisa me a na maka sɛ me deɛ mekaa yoo meyɛ mafam deɛ na mmom wɔn mu amfa Ebia bere bi bɛso sɛ wopɛ sɛ obi ka bi kyerɛ wo na nka wofa nanso wonya. Sɛdeɛ Bible kaeɛ no, yɛse bere bi bɛso wobɛyɛ w'adwene sɛ wakɔpɛ Nyame asɛm atie. Na Nyame asɛm ho kɔm bɛde wo. Na mmom nyɛ aduane kɔm, nyɛ sukɔm. Ɛbɛyɛ Nyame asɛm. Wobɛkyinkyini akɔ wasa baabi a yɛ wɔn tu galamsey no sɛe asase no. Ɛsɛ sɛ wokɔpɛ bi atie. Wobɛkɔ no na kuro no asɛe. Wonya bi ntie. Ekuro no na asɛe na emu nnipa nyinaa no asɛe because galamsey asɛe hɔ nnipa no ne emu nsase ne adeɛ. Deɛ wobɛkɔ wonnya, firi sɛ w'ankasa wo suban ne w'abrabɔ asɛe no. Me mama, ɛnnɛ deɛ maba no bɔkɔɔ, meka no bɔkɔɔ ara kyerɛ mo, na mmom yɛgye yiribiribi na sɛ woantie a, yɛgye wo yerabayeraba. Na mmom sɛ patapaa pie to no, sɛ hyɛ wo kyɛ a, ɛbɛyɛ kakra no mmara bɛworɔ. Yɛbɛnya obi a ebi a ɔbɛba no, ɔbɛhyehyɛ mmara, na wo a woyɛɛ bɔne no, mmara no ne wo bɛdi. Atemmuo wɔ hɔ. akatua wɔ hɔ. Yɛnhwɛ yɛn ho yie na yɛnhu sɛ nea yɛyɛ no, yɛyɛ de asɛe kuro no. Ɛno nti, yɛmma yɛn ani mmra yɛn ho so. Nyankopɔn, ɔnhwɛ yɛn so. Ɔma yɛn adwempa. Adwempa no koraa deɛ, ɔde ama yɛn dada. Na yɛn nnipa no na yɛsɛe no. Mɛda mo ase. Kampɔn Media, subscribe, hyɛ video yi, fa kɔ wiase afanan nyinaa mu. Obi biara a wowɔ ne number, obi biara a wowɔ access to ne social media, ma ne hu bi. Monhwɛ deɛ ɔman Ghana, mo a mowɔ akwantuo mu, moatu kwan. Ɛbɛyɛ kakra, mode sika bɛba sɛ mobɛpɛ asase atɔ. Mobɛba no, nsase nyinaa no na amena. Baabi a amena mu na abɛkɔ akɔsi dan. Mo nyinaa momfa mo ho nyim. Baabi a wowɔ wɔ ɔman yi mu biara, mɛnka sɛ woatu kwan nti womfa ho. Wo maame nom wɔ ha, wo papa nom wɔ ha. Ɛnyɛ w'adwene sɛ. Woatu kwan nti no, wo deɛ womfa ho. Bra na bɛka yɛn ho, yɛn nyinaa nka mmom na yɛnka yɛn adwene mmom na yɛnka yɛn ho mmom na yɛnye ɔman Ghana nsi hɔ. Na Ghana yɛwɔ ade pa a wɔsi. Meda mo ase makra mo. Share, like, subscribe. Me din no ara yɛ Kofi Amponsah. Kampong Media nie. Sɛkyi YouTube, Facebook na yɛn nyinaa yɛnka mmom na yɛnye ɔman no nsi hɔ. Mɛda mo ase, makra mo, mede mo behyia. Ɛberɛ foforɔ yɛbɛsan ahyia. Nyame nhyira obi biara.